not even an international king, but I'm a servant of God, a servant of God who want to be used the way God wants me to be used. So thank you. Uh, I want to read adwa some muma moro ka in gimoro matinde piny to kendo adwa nakwayi ni please uh, kaw badi mondo share this gospel i share this gospel ngi chodhe konyo ng'ato kawe mondo ipogne go ng'ato mano idho luo poge poge poge poge poge poge poge ng'inge onge gima biro timore ni marach ng'inge ne ng'ato ng'inge ne nyawadu mondo wach dobedi zaburi piero aboro kod abich matindo aboro zaburi piero aboro gabich matindo aboro wacho niya achiko ita ne gima ruoth nyasaye wacho Osingore ni obiro kelonwa kwe wan joge owuon ka ok wadok e timbewa manono. I will hear what the Lord God will say. And his promises are if we turn not to our folly, if we don't go back to those things that makes us behave like fools, Achiko ita ne gima Ruoth Nyasaye wacho. Muma moro chalo wacho niya, anachik ita mondo awinji gima Ruoth Nyasaye biro wacho. Nikech osingore nobiro timo ne joge maber. Erokamano William Awino. Obiro timo ne jogo maber ka ok gidokie e timbegi mamono. Adwa wuoyo e injili sani godhiambo. Wan sani e ndalo ma ito kikore wachopo muma mane Paulo wacho ne Timotheo ni ndalo biro ma ji biro bedo joma itgi okikore, itgi osakni, giwinjo be ok giwinji, giwinjo to be ok giwinji. Koro adwa wuoyo e winjo mochik ne it Kendo winjo makelo ng'ato e pogo tiend weche ma weche donjne, inyalo winjo gimoro to ok donjni. Wawachni kanyo. You can really, really hear something, but you don't understand it. Inyalo winjo gimoro to tiend gino ok donjni. Winjo iluongo ni hearing. Understanding tie wach madonjo. Knowledge, rieko. Daudi wacho ni achiko ita mondo awinj gima Ruoth Nyasaye wacho. Sani ema dwaro chiko it kama koro wagikeni. Sani koro dwaro chiko it, ok ne miriambo, ok ne news. Naneno eh, kolandi kendo aneno e eh, eh, eh, media ka Ka jomoko morwako plastik mong'adi otugore kawacho ni kik wadogi e kanisa ni nikech kanyo ji dhi thoe to kata sama ni jogi wuoyo ni to giwuoyo to gin kanyakla ok kata mita achiel kata mita ariyo Koro adwaro wacho ni niya, sama wagikeni wadwaro joma nigi winjo maler ma weche donjonegi kendo ging'eyo gima timore e piny sani. Sani wadwaro it moyawore, it moyawore ma winjo wach ok ita ita. It moyawore to it ma winjo wach nikech kanyo moting'o ono. Winjo marach kelo dwoko marach. Anwoyo winjo marach ne gidwoko marach. Ang'o mi nyithindo moko yo goro e sikul? Giwa goro e sikul ok ni jomoko jopuonj ohero kawo itgi to keto kama chielo to moko ikawo ketgi keto kama chielo. Hapana. Ng'a nyathi ma winjo ne rach kata okete ne row mokwongo mochako kete e row mokwongo ma extra mochako poge kowachne niya ni en kobedo but ng'ato machielo to ok owinj wach maber onyathi ma pache dhi gi gik moneno kod wang'e eh? koro ikete winjo marach kelo dwoko marach anachik ita mondo awinji gima nyasaye wacho Adwa wuoyo kuom ji ariyo kata ji adek e, e muma ka mano obedo gi winjo maber to nomomore e paw ono. Winjo maber ema kelo dwoko maber kendo ng'ama winjo ne ber kata somo mana muma e ode obedo abeda gi muma to somone to muma nodonjone obedo abeda gi muma to muma odonjone to kata obedo mana gi wer moro mower wer awera mowerni ma werno odonjone to meaning mar wer odonjone uwinjo to gicho odonjo ne gino kae akaya mowinj ka gino kae ndalo moro higa piero aboro gi wiye jathurwa moro notho notho Nairobi koro nilare gi chiege kaachiel koda kaeto community nodonjo mar joluo sama ni chiege buro loyo ok abiluongo nyinggi joma nosomo gaset gi joma nong'eyo ndalo nong'eyo sama ne chiege buro loyo eh? ng'ano noa kama iluongo ni akia ni uge nyaka ger akia iluongo nang'o ka ger mm? mm? sama ne chiege buro loyo eh? jogaset ne wacho ni nowuok kowero were moko mane ok winji ming'uro bakoro be koro osenindo chwore be nosenindo winjo marach kelo dwoko marach johana gi petro iluongo ni yawuot mor polo Joma kane owuoyo to Nyasaye winjogi. Gidhi kachacha to giwacho ni fedha gi dhahabu waonge go. Macha ne gigolo mana ng'ancha kuom weche mag piny mondo kik owinj weche mag piny to fedha gi dhahabu ne gin go nikech ne gin gi wuon pesa ne gin gi wuon dhahabu. Mono osewacho mabe ne ging'eyo gi roho man kuomgi ni wan eh, ni piny mar Jehova gi mwandu duto manie iye obed fedha kod dhahabu to gin ne giwachone niya fedha gi dhahabu waongego to gima wan go emwamiyi kuom nying Yesu Kristo a malo mondo iwuothi to gicho donjo ne ng'ano kapok wacho donjo to kode ng'i wang'wa tir winjo nitie winjo madonjo tieng' diriyo Gimoro amora ma dhano ma Nyasaye oketo e wich mineno ni e, gimoro amora moket e wijene kata gimoro amora moket e del nitie kaka owinjo wach. Jomoko winjo wach gi tiendgi, jomoko wach winjo wach gi itgi, jomoko winjo wach gi dendgi, jomoko winjo wach gi umgi, jomoko winjo wach gi wang'gi, jomoko winjo wach gi itgi. To wakaw niya, in iti kende ming'e winjogo wach. Ang'o ma gino osekonyigo? Be isewinjo ma winjo donjoni mipo ka iwinjo miwacho ni wachno to kendo ne ji mang'eny gik madonjonegi ok owinjore odonjnegi hmm? kwa mfano ng'ato koni niya ni dhogi chalo dho meru kae itudori koro ichako ywak meru mano ing'iri echi dweche ochiko jachir lokori niya nikech koro dhogi chalo kode iwacho niya mano yanyi nikech iwinjo marach Winjo marach tasara, winjo marach en lal, winjo marach to yuma, winjo marach en gir raura, winjo marach en gir jomofuwo ma kata kolemo to winjo ne rach. Chich kode. Mm -hmm. Winjo kelo ng'ato e chweyo gima no onge go mobed go nikech winjo chalo gima ng'ato kawo to keto e kompyuta to kompyuta chako proses gicha prosesa mare to ogolo ni dwoko winjo winjo maber tiyo moloyo sime mineno in gi lweti no minyalo gone ng'ato to winjo uh, winjo maber kelo ng'ato chalo ng'ama chweyo gima onge to betie negi kod ni ng'iwa tir tegwanyi king'iya Hmm? nikech okone niya teg wang'i king'iya gima wan go ema wamiyi kuom nying yesu kirese to amalo mondo iwuothi adwaro ni chakre kawuono gik monego iwinji gin gik man go ala gin gik manyalo chweyo gimoro e ngimani gin gima nyalo kawo kuon to keto piny e, e mbele ni kata chiemo onge kendo nyalo miyo dendi bed mangima ma onge tuo Wuoda, chik iti ne wechena, kan-gi e chunyi, mano winjo tiyo. Wuoda, ngeche ang'wen matindo piero ariyo piero ariyo gachiel. Wuoda, chik iti ne wechena, nang'o? Nimar ng'ama owinjogi ang'o? Dende bedo motimore nade? Mangima maonge ang'o? Tuo! We baro wiwa gi wach korona, we baro wiwa gi wach tuo. Hmm? Onego sani koro wachak wuoyo gi Satan mondo wakone ni gik mowinjo oseromo, gionge gi dwoko. nitie ng'ama kwe winjo kuome ma daudi wacho ni achiko ita mondo awinj gima joka nyasaye wacho nikech nitie singruok mosingo winjo ema ywayo singruoge nyasaye to kelo machiegni

winjo maber chalo gima or winjono okonekti gi piny ruodhi nyasaye hmm? to okelo ni gik ma onge mabedie wuoda chik iti ne wechena nimar ng'ama owinjogi kendo kawogi mokanogi e chunye dende bedo maonge tuo koro namba wan winjo osiptal mang'ongo winjo ting'o osiptal mayo nairobi hospital Ne winjo nyalo mi ibed mangima kata kama ji thoe to winjo ni ber kendo itudori gi polo ibiro winjo gik ma polo wacho to wache ni to polo to wache nang'o ero jogi to sewuoyo to polo to wache nang'o hmm? kama gikieno aparo batimeo katimeo jal ma muofu wang'e odinore Oh, tiende be ok ber ahinya, lil bo lil, lewni be onge go maber. To nowinjo ni Yesu koro biro biro. He had that Jesus will come and pass by. Winjo. Omiyo loso gima ne ok ji par kuome wang'e to ok nen. Awuoro ni ng'ato nyalo neno momed ga ngolo kaka koro marani. To gik mowinjo Ochalo chala ng'at ma oding lori, odianga buk, thundoro bu wuon go. Ma, ma kisungu luongo ni inept, indolent, ma onge gima ong'eyo kata kama odhiye en okia kata koth nochwe okia kata chieng' norieny okia kata jikomo nokia kata ng'ato ywakne okia kata ng'ato iye owang' okia nikech winjo ne rach ok onyal somo body language winjo ne rach ok onyal somo pi wang' ng'ato winjo ne rach nyasaye modak apanda to be nitie kuonde duto gima connect nyasaye gi jogene ka wasomo ne jogo muma en ka winjogi obedo maber achiko ita mondo winj gik ma jehova nyasaye wacho ni mar osingore ni obiro timo ne joge Naber. God has promised. His promises, the Bible says, are sure. They are something that you can trust on. ok gin weche awecha singruoge nyasaye ikawo gi joma winjo gi ber gi joma nigi understanding ma weche pogore negi uwinjo ni mano to wacho niya mano to chumbi mowachono mano to ring'o mowachono mano to dielo mowachono mano to apoth to ok ni ng'ato ma okia ni mamorno to Mercedes ng'e ni ng'ama kia gimoro okia mor Mercedes okia mor Toyota okia mor Nissan okia mor Daihatsu okia mor kia ng'owa okia to ng'ama nigi winjo maber makanika ma is qualified kitero mitoka e garage mitero mitoke ni e garaj to winjo ne ber ki okoni ni morane to koni nege koni eruru gima kama ibiro yudo kodonjo kamoro machielo awacho niya odhiambo sani ni winjo gwenyo ji gi nyasaye mm, ng'at miluongo ni saulo ma wuod kish Oh, Samuel oore mondo odhi oneg agag ruodh Jomalek, odhi oneg gimoro amora moyudo kanyo tetetetetete, to winjo marach. Joma winjo gi richo mino weche, to weche gi gimino mana samo gik sa pesa. Ng'ama winjo ne rach kata obed dhako ma winjo ne rach kata miye mana siling mia ariyo ni mondo odhi otim go shopping to winjo ne rach, ibiro yudo kubro mino ubro mino wache wachni ma nyaka angum wuogie My personal nyakang odonje. Ng'ama winjo ne rach kethore gi chwore pile okinyi gi kethore odhiambo gi kethore otieno gi reconcile ka gik sa apar gachiel gi kethore sa apar gariyo giwinjore nikech winjo e marach understanding mare be is too low too low koro winjo mana niya baby you don't understand me honey you don't understand me you misinterpret me you misquote me you misunderstand me you misquote me he misquote how because winjo ni processor mari rach chal ka gima jachien nodhi oko e pachi moketho gima iluongo ni iti ok iwinj weche nitie weche miwinjo kabisa weche miwinj ng'eyo ayany ka ng'ato modi ayany ni mano to higni apar e chunyi Ng'ato tamie pesa, mano to higni aboro e chunyi. Ng'ato tamie nanga, mano to higni ochiko e chunyi. To winjo ma koro idwa koni niya, kaw gini mondo ikete e position from position A to position B. Ibiro yudo ka winjo rach. Achiko ita mondo awinj gima Jehova Nyasaye wacho. Nimar osingore ni obiro timo ne joge mabeyo. Nyasaye singo nang'o? Singruok mage Nyasaye nang'o kawuono godhiambo? Singruoge wacho niya, ating'o chang nyal jema, ating'o gima piny onge go. To joma winjo gi rach to biro wacho niya, ni kurusisa, kia ni kurusisa moro manyotho cha osetho. Joma winjo gi rach biro wacho, ee, kia ng'a osetho, kia ng'a osetho. To joma winjo gi ber biro wacho niya, ang'eyo gima muma wacho, Zaburi piero ochiko gachiel Ng'ama odak e tipo mar ng'at manyalo gik moko duto biro wacho ni notwagi nobed kanyo nikech weche nitie mano winjo mobiro wacho obiro wacho niya anadakie bwo tipo mar ng'at manyalo duto anyalo wacho gi chir sani ruoth jehova nyasaye kar konyruokna nyasaye no oingana obiro konya kamudho lil obiro konya ka chieng' rieny tuoche biro nego ji elufu bada koka cham ma gini wacho ni ajaluminati ang'o miyo ji tho to an ok atho tieng' adakie botipo winjona oriemba otera kama nitie kony winjo nyalo riembi winjo winjo winjo is so sensitive ohe uomo guok mariembo guok matero guok ka jamoku ka koro guok aguoka nyalo winjo much chogo eh, 5 kilometers kama ng'ato thoe mu daar boo ay daalaki makati biiro ne kati di jakko mena guogino obama mi bi nego kombe moro muti kigorino obama obama okolu bagi nikech ong'eyo ni okombe nino ni nono gima okombe ni oting'o onge kata guok ong'eyo winjo ni be kore niya ojame riambo ng'ani kata obedo piny ka chiemo to onge gima okonyago to winjo eh, winjo winjo is so sensitive moloyo senses mag guok oloyo onyalo winjo gimoro kilometers modhuro winjo ema miyo wa connect gi polo ma ng'ato wacho ne awinjo gimoro owacho okon elijo bedo confused ka odak kamoro e rogo moro hmm? owinjo ka gik moko biro ni hirr toringo wacho ni nyasaye ni kanyo mano winjo bedo ne marach kare ne kata obedo ni elija noriwo nyingi gi yesu kod nyasaye to nitie kama winjo nodwa gwenye kae to nitie kama noyawore ne mathin ningech oneno mil polo wuoro nyasaye ni kanyo winjo riadruok mar piny wuoro nyasaye nyaka kawuono Nitie jomoko mawuoro niya ni ka jayalo yalo molawo kor wuok e dhoge kagore ni mano kor ka jayalo yalo ni mano kor kunyalo romo gi Nyasaye kata kowuonde gi pi moro ma padri otime timbene moko kogwen ni koko wuone Nyasaye ni kaja apana winjo maler ma Nyasaye omiyi chakre kawuono ema biro miyo chope ono adwa lemo ni ng'ato godhiambo sani mondo chope winjo maber abiro dhi manyime kod winjone

We will hear what the Spirit is speaking at this last hours. I want to pray with somebody. I don't want to let me. Hmm? Kawuna don't want to let me. Winjo mamiyo kata kwan ok donjni. Mamiyo anto ok kata kwan ok donjni winjo ni nakogi korka pesa to winjo ni kethore. Kugik korka pesa to winjo ni kethore, adundo ni ringo monego ringo wuog e nanga. Winjo ni mondo ilosi, losi winjo godhiambo. We mondo alemni, mondo Nyasaye apachi, mondo ibed gi winjo maber. Iwacho ni Nyasaye kiwuoyo to ninga winji, kiwuoyo to ninga winji, kiwuoyo to ninga winji. Nyasaye ma jateko, erokamano jaloyo. in e wuon winjo kendo in e wuon gik moko duto yaw paro obed chuny modin kodok mane odin go yie mar kanoa yawe mondo gik miwacho donji obed paro mane kata sikul notamore ne ok donji nyasaye kari kato nitie ng'uono to ng'uonono oyawo winjo matut manyaka jaywagoro bedo namba achiel Ei, Jehova moro loyo mar lweny. Erokamano ni kuom dhako cha, erokamano ni kuom mama cha, erokamano ni kuom nyako cha, erokamano ni kuom wuino, erokamano ni kuom jaduong'no. Imiye winjo maliw understand ja kohala mogoyo no ong'eye owuog ohande no nyasaye mana ka gima wuoyo dhano wadgi Owuo gi gimoro amora matime moko understand. Obed kata gari moko understand understand. Kata nyithindo moko understand wacho ni I don't understand my children. I don't understand my wife. I don't understand this dog. I don't even understand this house. Lord, open their eyes to see, open their ears to hear. I bring the anointing, mm, the super powerful

kata onge changa ibiro change kaka ne chango Naaman. Kata obed jadhoho, kata obed jandulme, kata obed jokimwi, kata obed ja korona, Nyasaye winjo maber biro chalo ne gi changi dendgi. Erokamano kuom locho, aseketho kagoyo gi nyundo ma en wachni, ma ketho matindo tindo gibed jochiende mag kuong' mag miere ma joluw ji ma joketh gige ji ariembogi kendo akethogi chutho ikel winjo nyasaye maduong' aneno ka nitie ng'ato kanyo man gi parruok ng'ato ni kanyo man gi alsas winjo maber mondo okelne changa alsas ma en go e chunye kanyo mondo change chuth parruok wich mabero nyasaye onding mar remo aketho chuth kuom nying yesu kristo ma janasareth aketho tuoche ka tuoche nikech winjo to mano wachni erokamano kuom locho obed gima nie chongo kata en onding kata en ya paro a nyasaye change itim ono itim ono kawuono nyasaye maduong' kata piny oselil obed ng'ama onge gi chiemo kata ng'ama idwa riembe ot ni chulo ot otamo jehova kel pesa kiny orom gi ono nyasaye jumani orom gi ono kapok ogiki jumapili jehova ono ono ono ono ono apaki nyasaye maduong' maumbe lach umbi lach kendo lak kong'weng'o umbi ala olumb korona mane oyiengo piny umbi pod lach umbi pod lach kata dhano nigi chikene to wecheni to pod lach wecheni pod tiyo nyaka sani amiyo nyigi duong' nyaka chieng' nyingi yesu kristo amen